nangmah cawnpiak dingah ka van thlahmi si maw na thei lo maw ka ṭaning ka ṭaning cu ka tlanwa le mi lu ka khawinak vialte ka hmuh cang ka pa la ki ṭha teng la ka rak tukmi vialte thantlang i ka rak sual tu pling ang ke ke nang chukoi ka rak i chawh vialte ka thei cang nam kai ken ka thei ka thi cang maw bawipa ka thi cang kha ka sualnak vialte ka fa cung i tlun ding ka pa sual la ka hmuh cang ka tak ka fa ka fa ka bo a lu le ke tiang ka zun bawi pa bana ca ka kan re a ka humi pa le chantum chanli tiang chiasan a hlun tertu pathian ka kan re ka thi chang ka thi chang ka ti bawi pa sana ka fa vok chimna a lu le ke tiang ka zun pek rol kul piak in kha ka chang pe tiang tharum ka phak te bawi pa ni ti ka fa rawl lo i ka sinin a ṭah pengnak kan theihpiak cang ee vancung kan theihpiak cang na pa sualnak ruangah nangmah sualnak ruangah na fale cungah thisen a phun ti lai lo nangmah chan in thluachuah na kan pek cang lai ti tu ka ca nih ka ṭan hi kan nu nih timi cu ni thum cu a tawim tuk deuh zarh khat ni kul le ni khat ni tam deuh rawl rawl tikah cun e ka dawt na fale cu na kun na chuang cang maw kan kun na chuang na kun na chuang lo min chunga Khatte khat in chungkur kan ṭha. Le chim duhmi cu kan tuahmi cu ka fapa te cu bawipa nih an nak i kipang ka leh cu kha ka fapa kha bawipa nih a van zafa le ti siang chung Sunday school sia hi din ti Sunday school i a sia poli ti nan ka ti cu na fapa i frame yin tin kanmah nih kan chim nain amah sin nun cawn mi tam tuk kan lei ti a ṭhut tikah hin a pawng i bawibik te pawl nih an tong zong ka tawng lo sazangai kan cawnpiak lo ai khon ṭhep tu ti an si cu cucun a pakhat cu a thau tuk a nu nih a cong tuk a thau tuk le a dang ṭhanu nih khan a thi la lek uk lek chungah ṭhe tikah khan cholesterol lei chungah ṭhe cu Cu tikah cun adakchannu sinah ka kal le keimah nak mirang a thiam te khan ka pawng te a thu cawk adakchannu nih ei ding ei lo ding tak tu a chim an thlu kan cha tu ka ai chin ken ding khua ka romi ce hi ka fapa ngai te hi cawn pe ka zeitin dah ai sum ko lai te ka cang anih bawipa tha tuk le ti kan man lawi le anu nih voi dang bantuk te juice bowl a van khen a van chiahpiak pizza te hlah pek nunu hi dak ṭhan ei hlah ti nin cu dah kan kal ah khan ka pa rawi thei ko ei hlah ti ti cu ti bak cun thlathurum le a normal bak ai cang a deng di a sazanga nu ni timi cu mirang nu si le a timi cu ngak ani cu a thiam tum ni si sanganu he Mirang vialte nih patmi hi ngakchia bantukin atu vialte manthlak ka tarmi ngakchia hi bantuk ngakchia bantukin chim ngai min rilo ti cu tuk bawi bai zang fa ko ning mu anau pa man lo ta ter chang chu chu long si lo ilo khat chu khol tong ding ka sele kha pa te nanu himra ho thiam lo cha hin na dak chak chin na ka ti ka namai na dak chak kira ho ti okay ti ke mai kan kala chun akarin le asya zo chon bel lo a chon mana ke lu kun ti ti so a nu nih a ka chimh i ngeihchiat bak a ṭang ṭap nan lung ṭap ve cu motor cung kan ṭhut pakin ti cu cu ngakchia nih cun cu a tu ka chimmi tu cu kum ruk hrawng sang cu cu ahcun bawipa nih thluachuah an pek hi ti si nunu papa na zongah tha don't worry a ti ti cu motor na mong zongah keimah mina ho ka thiam ti cu tu hman

kan fale hi aw nu le pa bawipa ṭihmi kan si kan fale bawipa ṭo lai lo kan nih cu kan fale hi khi bawipa nih ṭo lai lakmi sinah si ti kan duh i nu le pa nih pathian min tul kan i tim lo a ngah lo takhan ngah lo

a pe te zong buai a tam deuh zong buai a tam chinchin buai nan ni lam cu ka thei lo america ram ah hin khual kan tlawm a ken kima crusade kan tuah lai Khrihfabu a dammi nih an um lo khagam

atu cu bawipa nih zaangfah hna le rawl kan lupi hna lo tu zun vawlei cung rian cu aw na thi la lo na ṭul ko lai cah hin hi nu ah tlawmpal nan ram hin an ka sawp te la ka te ah cu ka hin na cha chir pa phone number thi chang le nan khing fang ru vialte rawl sam ka challenge na mi thum atu mi nan cho la rawl kan lupi hna la khon rak la ka ti ti hna cucu a curo eu in cu tluk har mi cu dawtnak le hoi men to pi huam na la kan dawt tung hak ca si ka cho mi ka cho cho na si ding du ruang si cu pasal tha ni cun pathian mai kong khom mi ta si la cu vole i pasal tha ti song ala boy ba ati mi pathian mai pasal tha

Lehnak ngel nih thilunnak a damter. Sihmanhsehlaw biahrang nih cun thil a hrawh tiah phungthluk bia kan lehnak mi pakhat kan cawnpiak. Oni ti lehnak nih cun thinlung a damter e ti. Le ohrang nih cun mi thin a hunter ti. Asiazin kan man la. Na va nih na nu le nin biachim tikah minung cu a palh khomi kan si perfect kan si lo caah Na pa nih na thinlung a liam tikah aw mulva ai dawt cang ding nem ten na le i na, na thiam si ahcun na va thin ah ku bal na nupi nih biarang chim sual tikah nem te i ne cun a thin hang ai lo asinain milai nu nih maw cutin bia na chim van tiraw nan dir veve la e nan mu diam ma in chungkur kan kang ai him sang a cu Cuti sin sinah kan i ham lai. Bawipa timi nih cun a nemi kan i ham lai. Baibal chungah khin i ṭhuat thluahmah timi kan hmu lo. I ngaithiam tu a si. A cu Khrihfabu zong i ṭhuat thluahmah. Nu le va zong a i ti pengmi le ai dawr tukmi zong a pelte i i sik lengmang. Fa le chim ngei lo i nangmah i facau fazau khin na thiam lo tuk ruangah ti. Oh, ka dawt keimah cham rua ruang si ee, kan in chung khawka. keimah chimva ruang si a ṭha Cucaah cun lehnak le hman ding si biapi tak. Bawipa, ve aw, Pasalṭha na si ahcun na nupi kha zan khuadei ngaihchia nihter ti. Pathian kan rak ṭih hlan cio le kan theih hlan ahcun kan nupi le zan khuadei ngaihchia kan nihter hna sual cu. Nan vale kan nih zong hi nan kan hilta le kan ngaihchia zong nan rak thei tawn ti lo cu. Kan kan nu hi alok alok ter molok ter lo kan pa ka lom ter molok ter lo mu that in ruha cu.

A chim cia mi chim lo ti nak chia cu. Chim lo ma lo me. Chim lo ma lo me ti i lo ma si ya. Cucah cun a biapi tak takhat nan ba maw e na si cheu ko luan chak ti. Tu zan long cha lung chang. Let okay.

A dang pi ah a chim siah cun thluachuah nan sun sual la. Kan nu le hna zeitluk in dan nan biapi ti mi kha chim duh ko sir. Hla, nan theih lengmang mi Elisa le Sunam minu kong kha chim tala. Hlan lio profet Paul hi atu bantuk in an si lo ka ti kha karnel ka hna an riak ka ti kha mu. Mah ca cun hika in Sunam minu cu mirum a si ti. atu cu nan kami hna hi tangka sifang nak in luat nan duh fale chimke lo nak in luat nan duh zawlfa nak in luat nan duh mangṭam in luat nan duh nan luat duh mi tam tuk cucaah zei bantuk kong hmana hin a pe a yum caah i pek chan ning teim caah thatchuah mu lo na duh i na thut zo ze chu na mu la lo Cucaah cun Sunem minu kha innchung a ṭhut tikah Elisa cu a in vai chuk lengmang ti. Kan nih kan in lungkuai chopa tik a hmuh tikah hi pa hi Pathian mi a si ko ti theih tikah rak ra law kan in chuk tiang ṭhu hong dir. Ruahpi nan sur tikah hong i dor ka ti. A zoh lengmang i Pathian fapa si ka hmuh. Cu tikah zeidah tuah an fa a chim. Kan pa vei mu, hi pa hi Pathian mi si ti a si ti ka zumh ka theih. Cucaah cun hi pa hi kan ihnak khaan te dal piak sih law, mei in chiah piak sih law, a rawl ṭaam caan ah, a ti hal caan ah rak i dor seh. Siang, siangpahrang pahnih a ngan pali a me pariat ai thongmi si, nan le lawng mi khu. A ti tikah an pa a ni ta i an pa lungtling tein an tuah ti inn khan an dal ti cucaah nu le va hi pa ka si tiah phavar chuahpun in mah nawl lawng in tu hom alo diru ah khi le hum kan si cang caah nupi a nih keimah nawl lawng ding alo nu le va ni te ta chungah in caw ding kan si hnga maw silo motor caw ding rian sok ding kan si hnga maw kusi tein in chung ka thla cung tai bawipa hi minung nih kan herh nain kan caah lungretheihnak le ngaihchiatnak a phurtu le kan caah ṭhalomi si ahcun rak kalpi hlah. Asinain kan ca ram a ṭha ding siahcun nangmah nih kan pe tiah nulepa lungtling tein inn le tang ka kuat kongah a zeizong vialte nulepa lungtling tein tuah thluchung nak si. Sunam min hun nai dong hi bawk chim ta ka duh. Cucaah an lung an i hi an i hi ta kan tuah an tuah tikah Elisa nih Sunam minu nih Elisa a dawt tukmi a hmuh cang. A zohkhenh ning a lungtling tuk, a lungtling tuk, a lungtling tuk. Cu tikah cun Elisa nih ai tuar ti lo le, aw, tluk mun an ka dawt. Kaan leilung cang hna lai ti. Zoh hmanh, zeiruangah Sunam minu nih a dawt tuk hmasa caah khan Pathian fapa Elisa nih khan zeiti? Zeidah bawmh na herh? na ram uktu bawi hi nai pi le maw lungrethenak na ngei maw kan bawmh lai ti sunan mino cu mirum a si caah tangka a neimi si fanu cu a nei ko nain fapa rak hring ti lo a tar cang a cing cang an pa zong cing cang cu tikah fapa te an pom bal lomi kha a rak philh pathian nih a cingmi zong fa neiter khawh ti kha a rak thei ti lo nannih cu fanu ku paṭhan nei ko na zina nan nei lo thlarau fa nan hring hring lo Vancung i nan kai tikah Jesuh Khrih nih hi in hlan tina lai nangmah ca bang an kan thi no i a fa vemi thihnak vai lam ta cung ka hla fei in ka chawh an ka sut ka thi sen in kan that ka fa zeidan na ka phurh ti cu na phurh lai tangka ani cu tangka he ol a rum tuk thlarau tlau pakhat tel lo zin in amai na khara na tangkan tuan khawh si thlacamnak in tuah khawh a si. Cu lawng cu a thiam ah kan tuan chim cu. Cucaah cu ni ka zuwa chimi cu bawm ke he lo ti lai zeitik in ai ṭhen bal lomi ka he ji ka he ji kha Elisai ṭhen bal lomi pa te nih khan vei mu hi minu hi fapa te pom bal lo awm si mu te a tu tikah fa na pom lai a zum kho lo ka cing cang ti thi ka nei ti lo ti si cu Sihmanhsehlaw Bawipa ca cu thil a fawi tuk caah a kum ve a fate pong te. Pathian in cungkur kar Pathian a dawmi hna cungkur kar hi Bawipa nih a kan dawt tuk caah kan zumhnak hi tah khuaruah Pathian sinah langhter a duh lengmang caah khan ṭhanter duh caah zeidah tuah lo rian an ṭuannak ah a fapa an fapa te kha ka lu ka lu a ti i a lu kha a ni nih em caah an a nu nih a van tawmh tikah cun a nu kut chung a pa tu cun a nunnak a liam a thi ti. A thih tikah cun inn ah an lawi i an nu hi nihin an a vapai bochan ti lo sial bochan ti lo tiah tuah a rawi le Elisa ihnak te ihter ti Elisa ihnak te ihter hi innka hrit ti a ihter ni langmi cu rit a ihter ni a langhtermi zet a si ti cun Hi ka fapa te hi profet Elijah a ka pek ca amah isi ni ka hum isi ca amah nih damter se amah nih thachuak isi ti ka si cu lo na fa in na tuah hna lai bawipa ka fa in nangmah in na ka pek mi si ka va in na ka pek mi si ka nupi na ka pek mi si a damnak ah bawipa nangmah a fimnak ah bawipa nangmah a thachuamu nak ah bawipa nangmah a idawnak ah bawipa nangmah Jesuh in thachuak pek mi zeicah pathian ta pek mi si cu na tuah bal lo cu te

Satan pari to ko na la sai ka ti Jesuh Christ sin in ka hret fek tin ka hret Pathian nangmah sin in a si lo mi thluachuah sin in ka duh lo nangmah sin in a ra lo mi thluachuah cu porhlawtnak ruam kainak lawng te si ka rak ti pi na ka tuah pi na ka rum ve ka len ve ti si ka duh lo pe na ti nangmah sin ra mi thluachuah lo ka duh ti Ka nupi le ka fale ka motor le ka zeizong vialte hi tawh fik ning kan kum na zei bantuk sual in nak si rin tong na si tu ave cang tu ave cang na motor in na ve in Jesu min ti chuan pe wal mo kin jan khol wal mo to za te jong tu pan ve tu pan ve ka kha pathian du ning te kilven ti mi so be pita chu ni ka chuan je si an pa hi chan nupi tha tak do su kan pa vei mu Karngia tlang ah hin ka kal khawh nakhnga nawl rak ka pe a hmuh cu a hih tikah zeitindah si ti seh cun an pa nih tim cu thlai thar zong a si lo i sabat ni zong a si ṭung lo na kal awk a si lai maw kan nu ti Aw, ka kal kalnak nawl ka pek ko zeicah tiah kan fapa te hi Elisa le kan pekmi si caah Elisa hi karnel tlang ah lungko chung ko ca rianrang te ka khawnak kha nawl ka pe ko mu ti a nawl a lungput ai dawh tak ava nawl lawn zeihmanh tu bak amak tu amak tuk mak tu an pa zong nih an upi lunglawmh ter le thinter duh ve ca aw a si maw a si ahcun na kal ko lai a kal kan ka kal ko lai ti a ti tikah cun nang le kei sin selaw fale damnak hna cun ti vale chim ta lo te thluangah tuah thluangah fo ti cu cucaah lei cu a ngi ta ti a ngi ta hnuah khan minu nih timi cu kha la timpiak u sal ka timpiak u ti Minuni timi cu suna minuni timi cu ka ra hi rianrang tein ka hnawh lai i a ho man hoi la ti zeicah tarnel tlang ah ka kal zok i ka fa ti dam khawh zok nak hnga ti hi kong te chim ding mi si dam nan du thlachuah hmuh nan du thlachuah hmuh nak ai tlak mi thil kong ah i nuai ngai la thlacam ding hmaizah cam te la tiha rol ding khi tikah tiha sifak ngakṭa bom ding cu tik deuh ah tiha tuah zok zok ti zok zok pek zok zok ah pei thlachuang zok zok si cu mi ngaihthiam ding ngaihthiam zok pathian sin ra mi thlachuai lo alak ka mu ko mi lo na tu bang na zun lai cu Mana chungkhat asifak rengmi zong bawmchan. Barei ti nan chungkhat nan rual chan asifakmi bawm na ti suo. Kha bantuk e tu ahcun my Bible azol ka kan cing deuh lo se pechan na ka chim ton mi si mi kha chen na law pathian nih nai zoi kho le zoi kho lo chen ti lai

na fate nung maw a sila na fate dam maw nan pa dam maw thopa ṭha maw ti minu a lungput ka duh khawh ning cu a fa a thi bak mi ka daw ai thaw le ka fate dam ko kan pa dam ko ti zeidah ruahnak a cing cangmi man fa a pe khomi nih cun mithi zong a min ter khawh lai ti a zumh tuk caah chimmi cu cu tikah a van timi cu Elisa nih ting cu hi kong hi cu Pathian nih a ka thuh a thuh chungmi si hngalhnak ka nei lo e ti sihmanhsehlaw kaji na bia nih reng law ka chen thun nih keen la tek homan in an chawt tikah chawn hna la a ti sunam minu ka duh kho ning cu Elisa Pathian fapa Kaji nih hin hi ka fa a pekmi si lo. Nangmah bak nih ka pekmi si caah nangmah hi au hi ka fa ti damter ding ka ratmi si ee. Ai dawh khawh ning tuk mai. Nang le kei kan fa le chim an ngei lo tikah maw, thimnak an cawn tikah maw, miphun dang sinah kan lin tikhan Bawipa nangmah sin ka hmuh ka hmuhmi fanu an si, ka hmuhmi nangmah sin ka va a si, ka nupi a si, nangmah nih kilven ko, nangmah nih thluachuah na ka pek. Nutze thiam lo tikah nangmah nih fihnak i chim. Bawipa nangmah lo ka fanu nung kho lo, ka va nangmah lo nung kho lo, ka nupi nangmah lo nung kho lo, Bawipa nangmah ka in her zungzal nangmah lo ka si kho lo. Pathian kut chuak kan si. Kata kan tuan Bawipa ro lom mi te. minung hmanh kan ruah lo pin kan hong lai kan nu nih kan dawt nong lo chama kan ngai tu kan du tu kan tia chut kan lom lom tu mit ta pathian bawipa nu pi tha ka pe tu fa tha ka pe tu va tha ka pe tu bawipa na chunga kai lom tu si lo zeitlung dah bawipa i lom lai minung man nih kan du asun pathian ai lom chin ai ta cu tikah Elisa a loi i Jesus tuah amit le mit ton amur le mur ton bawipa au voi ni au in nak thi tha na fa i lak to Mi nu nih Pathian a thangṭhat ko leh kho a si. Ai lawm tuk kha. Ninglam tein kan chim ta la u. A dih dengah, a dih dengah. Ah, siangpahrang pahnih an an pariat zawn ah khan Shunam mi nu nih khan Esa a rak duh tuk a rak dawt tuk cah khan hitin a ti ve nan ram ah hin mangṭam kum saring Pathian nih a auh cang caah minu na zaam khawhnak paoh zaam cang tuah zeruah ti Siangpahrang pahnihnak a ngan pariat. Siangpahrang pahnih. A ngan pariat ka si la mu. Mah kha khan atu ah hin nan in chungkhar ah tangtang hlawtlin nan duh fale chim ngei nakin vale in a phunphun in zawt fa nakin mangta ma simi phun pawl in ruat nan duh caah Hika zawn ah chimmi cu amah Sunam minu nih khan Pathian fapa khan a rak dawt tuk bak in Pathian dawt sang cu a dawt tuk caah Bawi van i lehrul duh cang cu amah tu tuahsernak a cu a tluk cang thil salo tuah ca na zun cawk lai lo thil ṭha tuah ca na zun cawk far lai lo kan cu cu ca i ka zawn chimi cu nan ram ah Pathian nih mangṭa kum siri au cang ca na zam khuala paw zan ti zero ah a rak dawt tuk kha te mangṭam chung pe luat ter duh cang cu cu ta cun ai kalmi phakhat a zaam fritin lamah kum siri chung a va zaam ti cu a zaam kar ahcun annih an phung le an lo ah zeidah a um ti si ahcun kha bantuk i ram a chuahtakmi hna khi cu siang an neih chiah vialte kha siangpahrang cu chuh up a rak si cu tikah mangṭam chung kum siri vialte hmanung lawng te na va um ko i a rawlṭam bal lo um ko i a nupi le fale kan tes lai a vale khan an bum cu tikah kum siri thim tikah zeidah a um kan ti si ahcun Kahaji Elisa Adebe pa te kha siangpahrang pa rak leng a rak len tikah cun na ram chungah hi ne te mithi zong an hunter i fane lo zong an eiter khotu profet na ngei ti rak chim a si maw cu kong cu ka thei bal ṭung lo tu bia na ruah an ni ruah tikah cun tum siri cun carca khan sunam minu nih siangpahrang i ka neihmi vialte hal dingah ka va nawl lai ka chuahtakmi tiin le ka lo ka nawl kho hnga maw tiah ka kal bawipa nih fimnak pek ca ka kal A va kal tikah cun zeidah hmuh? A hmuh a ser. E kaji nih kan siangpahrang zoh hmanh a cingmi nu ka timi kha amah khi si faneik fa a fa zong a thimi ka timi kha a nunter ti ka timi kha amah khi si ti tette um cang cu tikah cun zei si aw ka ram chungah cu tlukin khuaruah thil um ka rak thei lo minu hi ti a mifim pawl kha a min a chiat a nawl a pek hna i minu hi a inn le lo vialte pe ṭhan ding a pek ṭhan i lunglawm tein a vale he a fale he kan ram ah kir ṭhan timi kan kha tuak man Pathian fale nan tuan deuh ka chim bantukin hi ka ram chungah hin zeiban ram dah tlung zawtfahnak mong ṭam a um tangka sifahnak mong ṭam a um fale chim ngei lonak vale chim ngei lonak nupi le chim ngei lonak kha vialte in kha bawipa a lung ton khawhnak ca dingah hin nangmah le kamin tuah ding ding tuah ve i zuam ve Cu tikah Bawipa hla Sunami nih a rak dawt tuk hmasa ruangah Bawipa nih a lehrulh. Lenin mi zong hi nupi ṭha nan si ahcun thluachuah phurtu nu nan si lai i kan nupi le ruangin innchung pangah thluachuah kan hmu bang lai. Nupi ṭha tampi nan si hmanhsehlaw nangmah nih nan luan ding hna. Fa a si ahcun Bawipa nih kan zaangfah i tuchun ah ka van i iran tuk nain sau deuh sau nan ding si ko in kai tuk ne ti tu pathum tling ding cang cucah cun tuchun ni ah a nungmi Pathian nih inn chung putar zeitluk in dah kan biapi number one rak a sinak le Pathian tel lo sersiam ko si lonak le Pathian ca zeitluk in dah caan pek hlatnak kan chimmi vialte kha a nungmi Pathian nih zungzal tan tuchun ah kan pek pek ko seh. Thangṭhat upatnak vialte Bawipa